Agbe, mhm. enua li do. Mi va do dzesi be ame ɖewo lea ee enu le gblẽ nɔ alo wole wole dzi wa ɖokui wodzi la dzesi wa ɖokui ye woto nɔ be woava ƒo afã. Woƒo afã vɔa enu enya ke lea ekpɔ gba li. Ame ɖewo ƒo afã woabe dɔ gblẽ. Ame ɖewo ƒo afã woabe asi nu tsaka. ŋkeŋue. Efonye, ne nu mele edzi dze nɔ, yɔwo be va xɔ afa. Vɔ menya nuɖeke ku ɖe afa ŋuti o. Me me ku afa me nya ekɔ yi wo le. Menye be woa yi zu. Wobe kpɔ li ke te me me kɔ eke me kɔ eke me ya gblɔ me lolo. Afa ɖo sikrit lo. Enyea megblɔ be, Nyemenye bokɔ o. Mía gɔtsimetɔ mi mewɔna afã ŋuti dɔ o. Ese ŋuti dɔ mi wɔna. Gake yi nɔ nyewo de vedu va lé asi me nya yi vito sua, vedua va bia afã be ne wɔ kafi mewɔe nyi sɔ. Yatɔ bokɔ nye wɔ afã na. ye nye e fire e atu amegatse kple adzogbana kɔku kple dodziwo so be wɔe vodu ato asi dzi mɔɖo wòafa na ye wova wɔna le gbɔnye ese nu ke gblɔm mi le mea ta akpɔ be taɖodzinu ɖe ta nye ame wòafa ku ɖe vedua ŋutie ta nyemedzakɔ susu bubu kpla fa be ye wòdza wɔ nam o Tana evi to sume mi na nu afa mi ane. Vɔ nenye bo va ebe nu le gbegble na yi ko. Ye va afa ko axɔ. Ye va xɔ afa. Ye me nɔ tɔ bokɔ gbɔ. Srɔ afa. Nya kɔkɛ le afa ŋci. Ale yo gbana afa. Ale ko yo yuru na afa. Ale yo nana hun afa. Ne me nye wa. Bokɔ gawo ɖo le kura me nye. Bo nana hun ahun afa. Ne wobia ame ame aɖewo ŋuti no, wonana ŋu afa. Aya va te kpɔli ɖe le zu, wola wɔe nɔ kɔnu le wotrɔ wɔna ne kpɔli ma. Vɔ menye bokɔ ke wɔ afa na wa ma nye o. Eɖewo le menye o, ta mele wɔ ge na o. Wa ɖɔ ɖi da ɖe aƒe alɔ dzi o. Ta ne va wɔa, ye bo nua gase, aka fa sa vɔ kaka ɖe ɖe kɔ ate ŋu. gake aƒea enu vi tukui ɖe ko wonye ye wo keke wole gbã wole tsa wole gbã wole tsa ɖe nu. Megblɔ nyi sɔ be blema wo kafa tɔ abɔbɔ go wo kafa kɔtɔ e elogobo wo kafa kɔtɔ agbogbalɛ wo kafa kɔtɔ segbalɛ gake fi tɔ wole afa katɔ mobafon. Wole afaka kɔtɔ wireless. Wo wole afaka kɔtɔ air condition. Wole afaka kɔle jollof tɔ. Wole afaka sɔle support ake le go government tɔ. Wole afaka le court tɔ because afa nane wònye ne nu le keke la e e e e edziminate e edzina ɖe edzi kple tɔbokɔwo ƒe nunyanya kple woƒe susu le yi nukɔ le keke ma. ye ƒe susue ta. Ne edu ɖe va fia na ame ɖe ke, ame ɖe gake agblɔ na nɔvia be, "Hm, edu ya ka nyi sɔ aɖo eɖo ɖa yi le WhatsApp dzi ya srɔ̃ ɖe." Ne ekea kɔ be o yi ke nyi sɔ yes. Nenema wò le ma. Woate gblɔ be wobe dɔmedɔe egbɔna wodze va de nu dɔme nɔ. Ta ŋkeke ke ale megano. Wole gbɔgblɔ nɔ be ui se le dɔme nɔ. Ta na ta sa ble ɖuɖu. Ta wodze va de nu dɔme ta megaɖu able o. ese nya me ɖa wobe ava sɔ mɔtrɔdɔ le afa dua me lo wobe ava sɔ mɔtrɔdɔ tame gawa lo ɖoko wodzi be wogblɔ nɔ be gbɔna tension lege tension dɔ lege tana na bɔ tsɛki ko wogblɔ ne ma be ne lea ko aƒe ŋkume be ɖe be atsɔ zi aba me ɖe be aƒe afɔ le gɔme nɔ Woba ze be ao nanya be tansio dze hoho nɔ va bla bɔ ne na dzi tansio tsike na nɔ nuɖu. Wo be ne fɔ fia ele nu kpɔ fufufu kpɔ lia be no gblɔ nɔ be mega mi fufu eble nye ya nɔvi nye. Jagbagba na dzi koko tsike na nɔ gege ɖe ŋɔtsi me. Na dzi eye drop na da ɖe ŋku dzi. Ese nu ke gba me na afa is a science. Ta ne tagbɔ me le si wo wa.

Ese me ɖa ɖe. Ye ta ke woŋlɔ Biblia me be menye míawo woŋlɔe na o. Hebretɔwo detɔwo ya ta woŋlɔ alɛ. Woŋlɔ be sreɖeti le Lebanon dzi. Sreɖeti na ele mía gbɔ. Woƒe alẽhawo kple tɔ womeyɔ zi nene woyɔ ataku le Biblia me se kpɔ. Woyɔ soɖabi le Biblia mea? Gake wogbɔ vɛ woɖu le ta, wome nusanu eve abolo maʋamaʋã ye woyɔ le. Eva anointing oil, vɔ anointing oil atsea eƒe atsiawo gbɔ wole. Vɔ mía gbɔ nye nefimi, ami dze. Ese me ɖe. Eneƒi mi, amidze, zomi ye nye le miwo mia gbɔ. Gake mele Biblia me o. Ta dze be minya be menye miwo ŋlɔ agbalẽa nɔ. Eze me ɖa ɖe. Ta ne dzɔ ko be ale vɔa mi mele nua me sem o. Agbalẽa fi me woŋlɔ le hafi wokɔ va wokɔ va sa asi le mia tɔgbuiwo gbɔ ye woatsi mia si. Amewo le wo menya lu o. Nuke woyɔna be lu wo menyae o. Ese me ɖa ɖe, ame ɖe le fia ɖe be fia logo tsi manya o. Nenema nua le ma, kotoklobo kple lifi. Kotoklobo le mia gbɔ, ya wotrɔ ŋkɔ nɔ vovovo. Ta ne yi ɖe meka ke wole gbɔgblɔ gbe abe mia eh, Israelviwo dzo va yi ɖe maka kpetɔ wa. Ne wolɔ ame ko le maka, ne wobiɔ se be ave le maka, Ave ɖeke mele o. Gama ɖe ƒu. Aƒu kura ɖe wowɔ atifitia ya wole zazã. Siga kple pafɛ. Aha sese ya kɔ le gama. Makpɔ seƒoƒo tso. Lili tsi kple yede tsi kɔ le gama na aŋe lili tsi tsa xe fe. Vɔ wobe kana nyigba me wosɔ do ŋugbe. Egbe vivia. Zogbe dzi wosɔ do ŋugbe. Wo be Samson la dzata le dzata le desert dzia. Metɔ.